D acu ara yeḍrun deg umezruy? Maca axaṭer ifka tilelli i umdan, yeǧǧa ad yexdem umdan ayen yebɣa, maca mkul yiwen azekka ad iqabel Sidi Ṛebbi, axaṭer tilelli-nni i d aɣ-iluḥeq akken, yezmer daɣen ad d-yini tewwi-d i wakken ad txemmem aya d waya, maca kunwi ur texdimem ara. Sidi Rebbi ifka-d taktabt-agi n Lapukalyps i wakken ad nefhem amek neɣ d acu ara yeḍrun deg wass i yuli Lmasiḥ s igenni alamma d tuɣalin n Daglas. Neẓra-d dakken amezruy ur irḥem ara, amezruy d aberkan. U d tidet, Deg tektabt-agi n uwḥi, ixef wis setta, taṣeddart sebɛa tmanya, ad nwali d akken mi ara icerreg neɣ mi ara yeldi ṭṭabaɛ wis rebɛa, ad nwali d akken d tidet d tebrekt i yellan deg ddunit. Yenna, mi icerreg ṭṭabaɛ wis rebɛa, sliɣ i taɣect-nni n lxelq wis rebɛa tenna-d, As-d. Dɣa inna, walaɣ yiwen n uɛidiw d aḥcici. Win i t-irekben isem-is lmut. Tetbeɛ-it-id laxert. Tettunefk-asen tezmert ɣef rrbeɛ n ddunit i wakken ad snegren imdanen s ujenwi. s llaẓ akk d lewḥuc n lexla. Bah ay atmaten, a tiysetmatin, ṭṭabaɛ wis rebɛa yellan yessexlaɛ. Ayɣer? Xaṭer déjà la couleur n Douglas s tyunanit yeqqar dakken am akken s une couleur d taḥcicit mais elle est dégradée. Mi ara truḥ akken ad terku lḥaǧa anda elle est décomposée.

nwala-d aɛudiw azeggaɣ, nwala-d aɛudiw yellan daɣen d aberkan, u nwala-d aɛudiw yellan tura d aḥcici neɣ décomposé. C'est une période anda ma nezmer ad nini c'est une période n ṭṭlam. yezga ṭṭlam anda ɣef ddunit. Iwacu? Iruḥ mebɛid inek win i t-irekben isem-is lmut. Tetbeɛ-it-id laxert. Akken i d-qqareɣ, c'est la période la plus sombre de l'histoire. Wayagi melmi commencé beaucoup plus? I commencé en 538. Alammi d 1798. Ahat ad d-inim ayɣer li ddat-agi. Ahat ad d-inim d acu i d les événements i yeḍran n moment-agi.

Yella n réalité d 1260 n yiseggasen n leḥkem n tmesgida ɣef le monde, malheureusement deg lmumuni i tekkes merra ayen ur nelli ara n Sidi Rebbi. 538 officiellement c'est l'église i yuɣalen alrani, xaṭer en 476 476 teɣli Rome.

durant la période agini anda kra gwin ara d-iffɣen i tmesgida contre ad yettwaneɣ au point que au point que anda tuɣal au point que tuɣal la Bible azizet Ur zmiren ara ad teɣren. Agdud ur iqqar ara la Bible. I yeqqaren la Bible beaucoup plus imaren yerna si le clergé neɣ ḥaca widak illan qeddcen daxel n tmesgida. Xeddmen ayen bɣan ur ttelḥaqen ara i ugdud ayen

deg lmumuni merra ya une décadence spirituelle d tameqqrant deg tmesgida et ayen i yessefraḥen c'est que awal n Sidi Rebbi yettmeslay-aɣ-id ɣef annect-agi awal n Sidi Rebbi yeqqar-aɣ-id d akken tiyita ad d-as sberra tiyita ad d-as sdaxel

Mais il faut pas oublier belli Sidi Rebbi yenna-d dakken ad d-tas tiyita-s-inna. Xaṭer tuɣal mačči d amṭiq n lɛibada, tuɣal mačči d amṭiq n Sidi Rebbi, au contraire. Tuɣal d amṭiq anda ttwaqehren warraw n Sidi Rebbi. Inek ad twet tlata n rebɛat, heureusement yella yiwen n rebɛa d agdud-nni n Sidi Rebbi daymen ifik tḥunna-k-nni.

Ɣef ddemma n wayagi-nni, on ne juge pas les personnes, on juge un système i yeffɣen i lebɣi n Sidi Rebbi. Xaṭer à travers les âges, deg tmesgidiwin merra, yella wegdud n Sidi Rebbi. D Sidi Rebbi kan i yessnen ulawen. Mais ilaq ad neḥsu dakken